Oce. Mae gen i ystyn croeso mawr i chi gyd. Diolch fawr chi am dod uh, i'r gyfarfod uh, uh, y bore yma. A wedyn, uh, da i mynd drwy'r restr i weld pwy sy'n yma. Mi na i galw yr, uh, yr enwau i lawr a, allan chi dde. Reit i. Helo. Dyma ddweud. Be be hwnna? Da chi'n iawn?

Ac di, oce. Okay. Uh, rwan e. Uh, Richard Griffiths. Dim efo ni. Ac di, Dafydd, Dafydd Roberts. Do yma. Da iawn. Arwel Roberts, John Arwel. Dyna. Efo, croeso Arwel. Uh,

Ia. Na fo, sy'n neb wedi gweld yn nicra, na gos. Reit, oce, okay. mi anna i mlaen o fan ta. Mi edrych ar y... Ar beth gyda ni ar y rhaglen sy'n mynd i llawer ar y rhaglen o'r ffordd yma. Ond, um, na fo, so, Owen, isio uh, datgan diddordeb ar unrhyw peth sydd ar y rhaglen. Ac oes, heb eisiau datgan ddiddordeb. Iawn, mae'r yr ail peth ar y, ar y, ar y restr ydy uh, y cyfarfod. Gafon ni, pa bryd rwan, edrych ar hwn. Yr, uh, nawr fydd yr ugian o gorffennol Chwe na. Um, oes rwy'n yn barod i uh, cyfnogi hyn? Bod yn gywir? Barod i gynnig. Diolch. Diolch o hon. Rwy'n eilio? Eilio. Diolch fawr Eric. A fo. Wedyn, oes yna rhywbeth uh, Mond isio mynd trwy a data chi gyd am fodlon efo nhw. Sydd ddim byd yn codi, nag oes? Ga i jyst nodi, Mister Cadeirydd, yym fydden ni angen fydden ni angen trefnu cwad arall o'r pwyllgor hwn mis nesa. Reit. Yym i drafod yym ateb y cyngor i'r yy yy adro, adroddiad yym drafft gan yr panel tâl annibynnol. Hynny yw, mae rhaid i ni ymateb cyn y chweched ar ugain o o, okay. o, o dachwedd, a mi fyddwn ni hefyd eisiau rhoi diweddariad i chi ar yr cynllun amrywiaeth hefyd, sydd, sydd yn nodi yn yr adroddiad. Bydd hwnna cyn i ti ymddeol, Hugh? Bydd, bydd. Hwna gyfarfod dwytha, byddwch chi'n gwneud. Wedyn pa bryd i'r parti am, am ddechrau? o, does am, does am parti. O, achos! Anyway, oce, okay. iawn, lads.

proses o adolygu holl etholaethau seneddol um, Cymru. Um, a mae'r gwaith yna i gwblhau yn ystod y flwyddyn nesaf. Felly cychwyn y broses a maen nhw wedi coeddi argymhellion cychwynnol ac mae'r argymhellion hynny uh, yn sail i ymgynghoriad presennol. Dyna pam dyn ni'n dod â hwn ger bron chi heddiw. Um, mae'r dyddiad cael ar y trydydd o, o dachwedd Um, a mae'r argymhellion yn syml iawn yn, yn um, argymell, uh, neu mae, pa, mae, mae fodlogwyr ymgynghori yn argymell yn ytrach, lleihau nifer yr etholaethau seneddol yeah, yeah. 40 i 30, i 32 yn Nghymru. Um, ond does ddim newid o gwbl o ran Ynys Môn. Mae hynny, mae etholaeth Ynys Môn yn cael ei gwarchod, yeah. a hefyd mae enw yr etholaeth ar gyfer Ynys Môn hefyd yn cael ei gwarchod. a, a dim, does o ddim argymelliad i newid um, yr, yr, yr, yr enw. Uh, mi gofiwch chi wrth gwrs bod y cyngor sir yn ôl yn 2017 wedi cyflwyn achos i gadw etholaeth Ynys Môn oherwydd um, hanes, traddodiad, dyryddiaeth ag ati yr ynys, a bod hi'n uned weinyddol um, weladwy amlwg iawn. Uh, ac felly, um, ma, ma, tydi'r tydi yr, yr, yr ymgynghoriad yma ddim yn ymwneud ag Ynys Môn yn benodol, ond mae hi'n ymwneud ag etholaethau eraill Cymru. Ond o'n i'n o'n i'n awyddus yn naturiol i ddod â hwn ger eich bron chi heddiw, um, rhag ofn bod gennych chi fel pwyllgor unrhyw sylwadau ehangach i wneud ar gynnwys yr, ad, yr adroddiad a'r argymhellion sydd wedi cyflwyno. Yn amodol, naturiol ar unrhyw sylwadau sydd gan y pwyllgor hwn, fyddan ni naturiol yn cyfeirio hwn i'r cyngor sir wythnos ar ôl nesaf, er mwyn i'r cyngor sir gadarnhau unrhyw sylwadau cyn gorffen yr cyfnod ymgynghori. Diolch, Cadeirydd. Diolch yn fawr, Huw. Ia, dwi'n falch fel pawb dwi'n siŵr bod dim byd wedi newid ar

Ia, yeah, reit wir. Reit wir. Wedyn, da ni'n uh, ni lwcus y ffordd mae'r cyngor wedi gweithio ar hwn, a da ni'n rhoi uh, ces dda i gwndi i cadw o fel, fel y godd o dweud y gwir. Te. Wedyn, dwi wedi uh, eisiau diolch i, i pawb ar y cyngor sydd wedi gweithio yn gael i wneud yn siŵr bod dim byd yn newid a bod ni'n uh, aros fel, uh, fel ynnes dweud y gwir. Te. Wedyn, mae hwnna wedi, uh, wedi bod peth da i'r uh, i'r pobl uh, Ynys Môn, dwi'n meddwl i gyd.

Dwi'n dwi meddwl, yn amlwg dwi'n falch bod Ynys Môn, cadw'r enw Ynys Môn a bod, Ynys Môn, bod y ffin ddim yn cael ei newid. Ond y bersonol, dwi ddim yn cyn ar y broses, dwi'n yn cyn bod Cymru yn mynd lawr o, o 40 i 32, dych chmod. Fe mae'n anodd dweud bod fi'n hapus yeah. efo Ynys Môn, achos mae'r rha, ma rhan, mae'r egwyddor ehangach yn un dwi'n wrthwynebu ar wahân i'r ffaith. Um, tra, da ni'n rhan o'r undeb o'r deyrnas gyfunol, sa'n ffitio bod gyda ni 40, lle, Uh, so unai bod gennym ni 40 neu ddim os yna chi. Um, wedyn dwi'n meddwl bod hyn, mae'n just fatha rhyw Jerry Mander ydy hyn chi. Um, da fatha, be fysa poblogaeth yr gwahanol sirodd petai yr leveling up agenda di digwydd 20 mlynedd yn ôl, dwi ddim yn gwybod chi do. Da chi fod i trio uh, darparu ar gyfer lle mae'r pyc yn mynd, ddim lle mae'r pyc, ddim, da chymod. Ond anyway, dwi'n gwybod beth yw'r be di uh, nifer delfrydol o drigolion, ond yn yn Ynys Môn dwi'n gwybod ddechrau. Wedyn, um, all, be fysa ni os oes ar economi wedi tyfu fel so di medru. Lle. Ond anyway, so, jyst yn asgyn i'n gyfer. Cwestiwn da, Dafydd. Ond, uh, na fo. So, wy'n arall i'w syniadau? Agos. Reit. Mae darllen allan y recommendations gan hwnna yn fama te. To welcome the proposals for the parliamentary constituency of Ynys Môn as set out in the consultation document and recommend accordingly to the County Council. A dyna be fydda i'n neud yn yr uh, cyngor uh, llawn um, wrth yn nesaf, dwi'n meddwl.